Obi a otumi bue kumfɔ wɔ Akanman mu no yɛ Ɔmanhene, na mansini ne emu nnipa, nketewa, akɛseɛ, nyinaa hyɛ Ɔmanhene yi ase. Yɛgu so ara wɔ Akanfoɔ ahennie mu. Kae sɛ ahennie ne ahensie nyɛ adeɛ korɔ, na mmerɛ no kɔ n'anim no, mede ahensie nso bɛbrɛ wo. wotumi ana do nsa abɔ akoma no so anaasɛ wa like video no ama me na wonya follow yɛn nso a all social media wo check edin no ogu akurufa na wa follow ama me na me nhyira wo sɛ wɔ ha sɛ wobɛsua biribi na wɔn nyinaa hyɛ ɔhene yi ase esiane sɛ ɔmanhene yi na ɔyɛ okuruwura, na baabi a asɛm bi asi no, ɔno ara na ɔhwɛ siesie. Na baabi nso no, sɛ mmusuo bi ba kuro no so a, ɔno na ɔhwɛ na oyi kuro no ho mmusuo. Kae sɛ, ɛnyɛ ahemfo nyinaa na ɛyɛ a na wɔgu nsa esiane sɛ kyeame no wɔ hɔ nti. Faako a kyeame ne sumankwafoɔ nni no, ɔhene no ankasa so duru baabi na sɛ ɛto apɛntɛn a, ɔno ankasa tumi gyinam yi musuo ma kuro no anaasɛ ɔsrɛ kuro no ti de ma nananom. Ɔhene yi san hwɛ ma Ahemfo a wɔhyɛ n'ase no nyinaa di dwuma pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama kuro mma no ne wɔn a wɔwɔ ahemfie hɔ ne dodoɔ a wɔmfiri kuro no so mpo no nya obuo ne pɛpɛɛpɛyɛ ma kuro no. Ɔhene yi san di ne manfoɔ anim kɔsa anaasɛ ɔkɔ ako Na ɛhɔ na yɛka sɛ sɛ ɔdehyeɛ anko a ayɛ na akoa adwane ansa na obi bɛyɛ ɔhene no na ɔfiri adehye busua mu ɛno nti ɔhene na ɛdi kan na yɛn na yɛaka no nso yɛbɔ n'akyi dɔm na na yi nso ɛsan ɛhwɛ ma yɛsi hene ɛwɔ baabi a konwa no bi atɔ na ada hɔ akyɛ anaasɛ mpo no Ɛnnaa hɔ nkyɛe na akonnwa no atɔ. Ɔhwɛ boaboa dɔm ano, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pɛpɛɛpɛyɛ ne asomdwoeɛ bɛba kuro no mu nti no, Nana tutu n'anammɔn de kɔ baabi a ɛdwo. Nana tumi pagya obi nso di biam de kɔ soro. Sɛ mpo wowɔ kuro bi mu na wobu bra pa a, ɔmanhene yi tumi bɔ adwa ma wo, anaasɛ ɔma ɔdibeɛ. wɔ n'ahenni no mu. Saa ara nso na. Sɛ ɔhene bi dwuma sɔ ani a, anaasɛ ɔhene bi dwumadie no sɔ ani a, a na ɛtumi bɔ n'aba so. Kae sɛ ɔmanhene biara tena apakan mu, na nneɛma a yɛhu no wɔ apakan mu no, ebi ne bodua, binom nso frɛ no podua, ɛna kɔntoa nsɛbɛ a ɛte sɛ ntorowa, Yɛsan nso wɔ afena anaasɛ ebinom nso frɛ no akofena. Ne nyinaa wɔ ɛyɛ apakan yi mu. Kae sɛ atɛ nso ka ho bi. Na ne nyinaa no, bere a yɛso ɔhene no, sɛ ɔhene pɛ sɛ wɔn a wɔso no no sesa mu a, ɛyɛ a na ɔde kɔntoa nsɛbɛ no bɔ ne nsa benkum so. Na afei ahenemma no asesa.

a na atwene, dawuro, atumpan, ne deɛ aka nyinaa di ahi nti, yɛn a yɛn ani agye na yɛresa no ayɛ a na yɛhu sɛ wɔresesa wɔn a wɔasoa nana no. Na wɔ ɔmanhene ahennie mu no, ne dwumadie kɛseɛ paa baako ne sɛ ɔyɛ tɛmnyinafoɔ ma ateasefoɔ ne yɛn nananom a wɔadi kan awu no ntam. Ne saa nti, yɛpɛ sɛ yɛka biribi kyerɛ yɛn nananom a wɔadi kan no a, ɔmanhene yi ara na ɔfrɛ wɔn kɔ nkonnwadan mu ka biribi kyerɛ wɔn sɛ da bi a wɔbɛtie yɛn asɛm so. Na sɛ biribi nso wɔ hɔ a ɔbɛgye afiri wɔn nkyɛn de ama yɛn a, ayɛ ana ɔno na ɛhwɛ di ho dwuma. Ɔmanhene dwumadie baako nso ne sɛ ɔhwɛ ma yɛkora yɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ no ntɔ ape na ɛbɛkɔ so agyina sɛdeɛ ɛteɛ no. Ɛnɛ yi, ɔman hene na ɛgyina mu sɛ tɛmnyinafoɔ de ma ɔmampanin ne kuromma no. Ɛno nti, tete no, na anka ɔman hene biara nni hɔ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ politics anaasɛ amanyɔsɛm. Nanso, ɛnɛ deɛ, ayɛ a na wɔde wɔn ho ahyɛ mu. Adesua wei nyinaa kyerɛ ɛbɔhyɛ a mehyɛɛ wo sɛ ɛnɛ yi a yɛde yɛn anim no, mede ahemfie nsɛm bi mu a ɛkɔ so ɛbɛtoa wo. Ɛno nti na ɛnɛ mede ɔman hene deɛ no na adi kan no. Deɛ aka no nyinaa, mmerɛ no kɔ n'anim no, mede bɛtoa wo pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ madi kan aka no. Me din ara ne Ogu Akurufa. Wofrɛ me prɔfo a, mɛgye wo so. Me papa sei, mekyia wo agye me so sɛ yɛ adeɛ na Nyame adom ada foforɔ wobɛsan ate me nka. Nyame nka ho. Sɛ ɔbɛyɛ fa ho adwen na ɔde akɔ nsusuiɛ afɛre na ɛboɔ asese wɔ bra.